Osoro, totebi ninki machogu akorete. Enchera eye ng'a ase machogu are gotoira ng'ai are kobaira abwo abe, ekero tomanye. Omongwana okorokwa Richard momaima Onyonga, kagosoa ecampaign simbarati werire. Simbarati kende enki yagatebirie banto, kende enki yagatebirie banto.

E option insi DC afadhali omogaka noyo agenderere gochi motwe aria. I am telling you, onye e option na omogaka oria ore gotosiria enchera eng'ao, afadhali omogabana oyo agenderere, togenderere gochi motwe, mbare ng'a banchire amang'ana aye togenderere. Onye e option nere eyio, because we must be very. Osoro, totebi ninki machogu akorete. Enchera eye ng'a ase machogu are gotoira, ng'ai are kobaira abwo abe, ekero tomanye. Hii. ng'a machogu takoba option, ng'a machogu takoba option boso, ng'a machogu takoba option nchera ki eye? Bono iga buna ebinto bikorokia, machogu nere ochi korwa obogavana bosongo. Abanyari ba aria ibare one hundred and fifty thousand, bagwancha gocha amo gose ngoigwe abanyari ba aria bagwatanana, bagwancha gocha amo igo, okorire. abanyari baria bagocha amo 150,000 okorire. Ndete kobatebia abangwana baria bare bosongo, omongwana okorokwa Richard Momoima Onyonga, kagosoa ecampaign ase Mbarathi orarire,

Bakanaboria egento ekio. Bono tiga ntete gotebia abangwana baria bare bosongo iga, moche aye amachogu, machogu gakobwatwa na abangwana bagokwa ng'a momoima o nyonga, na matiang'i bamoe support bo getutu na nyarebe aria akore egasi eywo. Alafu tomanye konyora onyonga akogenda machogu ase bakogenda ba- buna agachire na simbarati. onde taiyo oranyegere timu eye. Ndagete morigererie bi- chiclip gocha gocha gocha gocha ase ekampeni yare gokorwa ya simba arati bare na onyonga. Simba arati kende engiya agatebirie banto, kende enkiya agatebirie banto, atotebeti ng'a toche korora si gu- gusii ebe china enke, bono iga gusii yabere slam, kisii yabere slam. Kere omonto ogakwanire na onyonga, simba bwarati. reta amache, abataka babe buya, simba obwarati, orike abanto chigasi, oe abataka egasi, simba obwarati, agacha chichiiro, simba obwarati, yaya simba, ebi bionsi pi, onye nkogakwanire. Abang'ina bakure batebe buna waa! Onye onka gagosoa ekampeni y'amachogo. Chincho, mobase gochaya omogaka oria, inche nabatebi, so long as anyore eticket ya Jubilee, matiang'i atene meka yaye, biarire, biarire. Nare gotebia abangwana bare bosongo, inwe egento morakore gioka, tagera matiang'i. Matiang'i ase okoba epresident, machia kwaba incompetent taba egasi mpaka ekorwe. Momaete Matiang'i? Obee! Matiang'i tari kogania cheche. Most of these members of parliament mbataete Matiang'i. Chibesa echi chikoibu chia CDF echi na Matiang'i? Ai wewe! Inche nabatebi, Matiang'i tari kogania cheche. Chisukuru echi chibesa nchiri kogenda sukuru, Matiang'i akobatebia chisukuru, ai! Matiang'i, mobase korigereria matiang'i gokwana ng'a ora, momokaka mokagega ng'a omonto one nacheche, kagoika ase ekampeni, ene tari gosuka, ene eng'era. Motiga aye, akoira obogambi, moche morore, ako kore iga chistream mpaka anchendete, buna nkobeka matiang'i kure aye paa! gakoirana. Uganda tamenyo aya ngose opposition ekero akorera abagusi egasi buna omotebia ng'a kwere iga ngose opposition ekere make sure amache achire edamu yachire gusii ii ngose opposition immediately inche bono ogoteba omotienyi ntobwati damu gusii eh choo abange nabarosire emegongo. Ntorang'ea campaign, lakini togokora ecampaign, nigo make sure ng'a amatiang'e orete nabo gose ebinto iga. Eeh bono, kera egento kia moimo. Bono riria nakobatebi abaanchu abanto bonsi pi ase more abaa gusii baito, gwakire omonto amatiang'i akobatebi chikora, na amatiang'i nere atoe omonto aroche ng'a nabo agokonya gusii. Namaete abangwana aba bonsi, amatiang'i nabo amaete, hii, amatiang'i nabo amaete. Simple, ok aa omonto orakonye abanto amagenderero. kabisa. So, bare bagochaya amachogo igoro yaino, inche egento nare kobasaba, moche amo gakori, momochaye, etimu kegosoa ecampaign yaaria, aratibe agete ecampaign ere, ndo onye toto nooo na onyonga. Etimu eye ekabua. Bono iga, abanto bonsi pi. Chimbarati tababwati? Tabwati donya, donya mbagokora chimbarati gasi amo. Ekero ningio barakore because baria already mbaetaine, naende enchera nero donya siku hizi riria tari amo serekire. Aya, nkorigereria buya, chimbarati bono ne chinguru chiarire. Oyobwate abanto bono omochao, rieta onye okwanire narenge bosongo juzi kera omonto ateame monyaribare tiga agambe bono. Aye nabo ere iga tigomonyari baria abange. Agambia, rakini ngoigwa pi aba ababasi bagoteba ng'a ntori gweitera. Iga bono esegi nekare bosongo, rakini korusia simbarati is an incumbent, goika omokia okoro. Si mchezo ng'a bono mwabokire maambia, mwakire chikura mwachire korara nyomba, oria simbarati. Simbarati nere okerete Fernandez Barasa akaba egavana oye Kakamega bono iga. Naende amokerete akaba egavana, Ruto kare obisi. Simbarati arusi arusirie abayouth baye bosongo, akagenda mpaka Kakamega, akarenda chikura, chikura chigakwa, bakabua. Eki eki eki naki ngogotebia iga aa, mobase gochaya simbarati, lakini ase simbarati tabasa gochaya oborito bwa machogu. Omongwana oria nabwate oborito gete agocha nabwo, gakonyora babwo nyonka ng'a nabo bare campaign, mbare komatiga. So let tiatotwara obotoereru.